Мәгълүм ки, безнең әби-бабаларыбыз Финландиягә бу ил Русия карамагына кертелгәннән, ягъни 1809 елдан соң Нижний Новгород якларыннан барып чыга башлый. Әүвәл алар килеп-китеп йөргәннәр. Унтугызынчы гасырның икенче яртысында, аеруча егерменче йөз башларында күпләп Финландиядә төрле шәһәрләрдә төпләнеп калганнар. Милләттәшләребезнең күпчелеге иртә вакытта мәктәп-мәдрәсәләрдә укыганнар, дини-милли тәрбия алганнар. Башка әдипләр белән бергә узган гасыр башларында ук Тукай белән дә теге яки бу күләмдә таныш булганнар. Тукай 1912 елда Санкт-Петербургка килә. Алдан сөйләшү буенча, ул Финландиягә дә дәваланырга барырга тиеш була. Әмма аерым сәбәпләр аркасында бу теләк гамәлгә ашмый кала. Димәк, Тукай исән вакытта ук Шаип белән ниндидер бәйләнешләр булган. Шунысы билгеле, Тукай үлгәч, аның җеназасына бик күп төбәкләрдән милләттәшләребез җыела. Болар арасында Финландиядә, мәсәлән, Гибадулла Муртазин һәм башкаларның да булуы мәгүм. Гибадулла Муртазин мәрхүм, ул күп дистәнә еллар Финландиядә укытучы вазифасын үтәгән.

Бездә 1930 елларда мөаллимәлек кылган Сания Иффәт ире Закир Кадири 1938 елда дөнья күргән уку китабында шаирның Исемдә калганнар, Бар ат, Эш һәм башка әсәрләрен урнаштыра. Мәктәптә исемле язмасында Тукайның балалык елларын гәүдәләндерә. Бик күп китаплар авторы булган Хәсән Хәмидулла ага үзе нәшер иткән гәзит-журналларда Тукайга мөнәсәбәтле материалар биреп тора. Үзенең шигъри иҗатында бөек шаирдән өзекләр, мисаллар китерә. Аның тәэсирендә әсәрләрен яза.

Безнең һәр буын Тукай җырларын укып җырлап үсте. Аның И туган тел җыры безнең һәр төрле кичәләрне, мәҗлесләрне бизәп тора. 2009 нчы елда Тукайның Су анасы фин теленә тәрҗемә ителде. Бу эшне Ярминка шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез Фәридә Нисаметдин һәм Фазилә Насретдин ханымнар атаклы фин язучысы белән башкарды.

Тукайның тормышы хакында аерым мәгълүматларны һәм кайбер әсәрләрен фин теленә тәрҗемә итү турында сөйләшүләр бара. 1967 нче елда мәрхүм әтием Гомәр Таһир җитәкчелегендә Финляндиядә Абдулла Тукай җәмгыяте корыла. Аның тарафыннан төрле эш-гамәлләр, концертлар оештырыла, шаирның истәлекле көннәре искә алына. Тукай җәмгыяте башлап җибәрүе белән Казан, Татарстан белән фәнни һәм мәдәни бәйләнешләр булдырылды. Күпләгән атаклы татар галимнәре, артистлары Финландиягә чакырылды, алар катнашында төрле фәнни утырышлар һәм концертлар уздырылды. Шуны әйтәсем килә, Тукай җәмгыяте корылуы да әтиемнең 1966 еллык, Елда Казанда шаирның 80 еллык бәйрәмендә катнашу тәэсирендә барлыкка килде. Шулай ук миңа үземә, әти-әнием һәм сеңелем белән берлектә 1986 елда Казанда Тукайның 100 еллык бәйрәмендә катнашу бәхете насыйп булды. Без Идел Урал буйларыннан читтә, ерак Финландиядә яшәсәк тә, Тукай һәрчак безнең белән, ул күңелләрдә, аның җырлары безнең телләрдә. Җырларын җырлап торабыз. Бөек шаир безнең һәр күзәнәктә. Әгәр дә без бүгенгә кадәр ана телебезне, гореф-гадәтләребезне, моңыбызны саклыйбыз икән, монда Тукайның да ролы зур.

Моңлы ул, әдип ул, шагыйрь ул.